Uh, so dwi yma heddiw i jyst dysgu di bach mwy amdan uh, defnyddio llechi. Dwi wedi tyfu fyny rownd llechi uh, trwy bywyd fi a mae yna bod o diddordeb wedi bod yna o rhan y lliwiau ac y math gwahanol ti'n gallu gael i, i wneud pethau fatha Yy fensio a grad tân a pethau ballu fel la. Okay, go for it. I started doing this when I was about six. My dad used to put me down the trench to see if it was deep enough. Fel rhywun sy'n byw yn yr ardal, ti'n gweld yr waliau llechi yma, y crawiau, a ti'n bod yn meddwl, Ac os yma hyn cael ei adeiladu, tywa, mae rhawn o grefftwaith, felly pwrpas, un pwrpas yw, ydy rhoi gweithlu ymlaen lle ti'n cadw ddwla fudur, a ti'n actually wneud o efo rhywun sy'n gwybod sy'n wneud o, a ti'n dysgu'r tips a y triciau bach i wneud o'n syth a wneud edrych yn neis, a, a ti'n gwybod, wel, fi hwnna efo yna Bell ar ôl fi fynd lawr i'r ddear.
Mae nhw wedi diflannu o'r tirlun yn ddiweddar rili. Um, mae yna lot o, lot o hen a'i dal i weld, mae lot o nhw angen, angen weithio, mae, mae lot o'n cael ei tynnu allan achos di sgiliau ddim yna di mwy i, i, i delno at ei gilydd. Um, a dydy'r llechi hunan ddim ar gael fel oedden nhw yn newydd. Felly mewn ffordd mae'n rili really bwysig bod, bod y sgiliau yma'n gael ei gael ei cario ymlaen fel bod, fel bod, fel bod y crawiau ddim yn, ddim yn disappeario o'r, or tilyn.
Didn't know there was so much involved to be honest. So it's it's yeah, it's made a difference to me because now

It's, it's like so many things you can't, you can't do in a book. You couldn't go to university and learn how to do this. You need to come and do it from somebody who knows how to do it, which is what, what makes it a craft. Genna ni patches fatha'r ffensys mae gen ni fama yn, yn Glynllifon. So os ydyn ni hynna'n torri nes o'n eisiau adu iddo fo, mae hwn yn mynd i gallu gwneud fi ddweud, ww, actually, fedrai, fedrai neu hynna, yn lle bod nhw'n gorfod gael outside contractors i wneud o. E, dwi'n meddwl bod bwysig i cadw traddodiad fel hyn, er, mwy, rheswm mwyaf roedd bod y chwareli gyd yn cau a does 'na neb yn rili cofio'r pobl oedd yn gweithio ynnyn nhw dim mwy. Nes i dyfu fyny'n Deiniolen, so fel plentyn dwi'n cofio'r pennau hen i gyd yn sôn amdan y hanes yn gweithio yn y chwarel. T'od ma' ma' nhw i gyd bron 'di mynd wan a a efo nhw y storïon ag y sgiliau. We have a lot of visitors on the farm here and um over the years we've shown them all our traditional skills and they're always really passionate about how we do them and why they do them and and how they came to be in the landscape. Ma' 'na ganrifoedd yndoes o o o blynyddoedd o, o hanes o pobl yn gweithio efo llechi yma a hefo ffyrdd newydd o weithio, um, mae, mae llai o llai o fo'n cael ei ddefnyddio yn yr un ffordd. So, dwi'n meddwl bod o'n hynod o bwysig i'r ardal. Os oes ti'n gweld llun neu, neu um, os oes wedi peintio o'r beth, peintio llun neu ffotograff neu beth fel a ti gweld y pleri yma, sydyn ti'n gwybod ti'n Gogledd Cymru. So dwi'n meddwl bod o'n hynod o bod pwysig i, i gadw'r i cadw'r traddodiaeth o cadw'r lluniau. Sa'n sa bechod iawn gweld nhw'n diflannu fysa.